Di brawd chdi'n drwm.
Bocsio, neu fel maen nhw'n dweud yn y Bala, paffio! Dwi wedi dod i Clwb Bocsio Porthmadog i glywed mwy am y sbort. Wel, dwi yma yn Port, clwb bach y sir o gwmpas lle. Mae pobl Port yn pynsio mwncis, hynna dwi wedi clywed. Jyst gobeithio bod o ddim yn scrap. Bo fi'n mynd i jyst cerdded i mewn i fan 'na a ma' nhw'n mynd i rhoi steed iddo fi. Ie, dwi'm yn gwybod byd am bocsio, edrych ymlaen i gael bach o training. Fy hyfforddwyr hitio ydy'r Brodyr Humphreys. Cafan a Ben. A be di uh, boxing nicknames chi? Gen i ddim really guys. Y gwrsach dwi'n cael galw i Butterbin. Butterbin, ie. Ar rwy'n alw ni'n dau Butterbin gynnar. Do. Do, nes i alw nhw'n dau Butterbin gynnar. Oedd yna bach yn harsh oedd. O, iawn. Cos da chi'n hogia, hogia blewog. I rheini sydd ddim yn gwybod, mae Butcher Bean yn paffiwr mawr moel nath bocsio yn WrestleMania 15. Ti wedi gweld Butcher Bean? Do, do.
Boi'n massive!
so, ti'n gwybod, da chi'n uh, hogia blewog o Porthmadog, uh, da chi wedi agor yr uh, boxing club? Ie, yeah, clwb bocsio. Yeah.
Clwb bocsio.
Yeah. A uh, da chi wedi gwahodd fi yma heddiw,

Nes i'm rhoi head gach di fi. O, da, chdi ddim eisiau edrych gael. Body shots. Body shots, ie. Just body shots, ia? Ie.
O, diolch i ddiw am hynna. Reit, mae ma hwn yn hongi off y to, bydio. Na, mae'n gweld hwn fatha siap na body bag. So'n arfer i chdi mynd amdan ribs a falle, so mae'n siap na person.

Ok, uh, Ben, uh, ti'n gwisgo'r uh, menig na? Pads di hyn, so allan ni wneud one-to-one gwaith efo bobl i pwsio nhw gletach a falle allan ni pigo fyny ar fwyd. Mae'n fwy o simulated fights na beth i punching bags a falle. Ah, so mae'n rhoi mwy o movement i chdi na punching bag? Yndi. So, lle chdi weithio ar speed nhw, power nhw a'r combinations a falle wrth symud o gwmpas.

Roedd yr amser wedi cyrraedd i fi ddangos i nhw be o'n i'n gallu neud. So jab, just jab syth ymlaen o'n, really, really galad, iawn? Great arm, ia. Mor galad ag eich chdi, iawn?
Iawn, ca! Aggression i gyd.
Barod? Iawn. Go!

Rhaw boi, maen nhw'n dweud bod fi rhaw boi rhaen. A baen nhw'n dweud bod fi hitio caletach na cafan. So mae hynna'n um, big compliment o hynna. Dam!
Ar ôl tynnu'r menig, roedd hi'n amser am bach o wet. Aw! A cardio. Diolch dod? Mae hwn yn pwyso mwy na ben. Na. So, Wen, deitha ni am eich speed ball. Mae'r brawd arall wedi cyrraedd. Mae'n explainio ei hun rili, yndi? Achos mae'r twins yma, dyn nhw methu neud o, maen nhw'n dweud.

Ar ôl y speedball a'r bags, o'n i'n barod am ffeit.
Aw. Aw, aw. Oce, brec. Diolch i chi am uh, gael fi yma yn clwb uh, bocsio, Porthmadog. Croeso. Da chi ar uh, Instagram? Ydad. Ydad.
Dach chi'n dilyn fi ar Instagram? Nadw.
Na siŵr. Ocê, Gareth efo saith Y ydi o. Be d- be dach chi? Wên efo pump W.
Classic, so tsieciwch allan yy Clwb Clwb Bocsio Porthmadog. Mae ar fama yli.
O ia! Ei yy edrych ymlaen i ffeit gynta fi 'fyd.